Scheene gudden Owend am No Art haut den Owend mat 4 Invitéë fir den Moment gesäit an ëm 3 d'Valerija Vivinius kënnt an der zweeter Halschent mat dobäi. Elo ass d'Patrizia Baum do. Gudden Owend. Gudden Owend an de Lab. Ech mengen brauch ech iech brauch een iech mol net méi wierklech virzeestellen. De Cory, dach dach d'Leit kennen iech, dir sidd scho laang mat dobäi, an den David Fluit. Gudden Owend iech zwee.

Eng Jett, jo.
Jo, 16, jo.
Huet jo vill, vill geännert, vill gedo. Ma 16 Joer, dat heescht de Läb kënnt elo an d'Pubertéit. Ah, dat ass gutt, gutt ausgedréckt do. Gutt, gutt. Jo. Nee, et huet jo awer an der Zeen ganz vill gedo. Also dat kann ee jo wierklech quasi awer net méi vergläiche mat virun 16 Joer. Absolut, also do huet sech déck vill gedoen an et ass och schéin, dat sech sou vill gedoen huet. Dat ass eng cool Entwécklung, wou een do kënn gesinn. Do sidd Dir jo net onschëlleg drun, do schwätze mer dann herno nach e bëssen. An och du, David, dee ganz vill mat Lëtzebuerger Kënschtler zesummeschafft. Mee Dir sidd net fir näischt hei. An zwar hutt Der nämlech elo e Release, dorobber hunn d'Leit mengen ech laang gewaart, een EP-Release dëse Mount nach an der Kulturfabrik. Genau.
Wéi en Titel? Ween ass am Haus gemaach? Ween ass am Haus gemaach? Ok. Wat geet et do? Ween ass am Haus gemaach? Ween Haus gemaach? Wéi gemaach? Ma ech menge jiddweree kennt de Slogan Ween ass am Haus? Ja. An voilà, mir hunn nach de gemaach dru gemaach, dru gehaang, dru gemaach, dru gehaang, well dës Kéier ass alles wierklech komplett am Haus gemaach. Dat heescht. Sou wéi fréier do am Keller? Jo, jein. Bal. E bëssen anescht. Et muss een e bëssen anescht gesinn. Am Fong, mir hu fréier ëmmer mat Drumcomputeren oder mat Sampler geschafft. Okay, okay, sou. An elo hu mer eng Liveband a mir hunn alles mat hinne komponéiert. Dat heescht, et ass kee Sample drop, et ass alles vu richtege Museker, net aus der Bécks. A wisou elo dee Schrett? Ass dat, well ee sech dann ëmmer erëm wëll nei erfannen, well dat méi e groussen Challenge ass? Dir sidd jo och live opgetruede mam OPL, dat ass nach net esou laang hier. Ass dat, kënnt een dobee emol op de Goût an awer vläicht musikalesch méi wäit ze goen? Jo, éischtens dat an zweetens, mir hunn elo eng Band, mir hunn eng richteg gutt Musiker an et wär e bësse blöd, wann een net dovu géing profitéieren. Definitiv.
An en place dass ech lo eng Drum samplen soen ech zum Benoît, allez spill dat deng Bass an esou hu mer alles zesumme komponéiert.
A wat erwaart een da lo nach? Dat hu mer lo grad gesot, et ass eng EP, also net en Album-Release. Wat erwaart een nach? Spillt der just ee Lidd? Mir spillen der 4. 4 neier an dann gi mer heem.
Nee, also op der ganz EP sinn 4 Tracks. Een Track ass e Remake vun engem alen Track, De stolze Bauer, wou mer eng nei Versioun mat der Band gemaach hunn, och Lyrics ugepasst an hei an do. An dann hu mer nach 3 ganz nei Songs an an deenen 3 neie Songs hu mer och, also un déi 3 nei Songs hu mer och ëmmer e Merch-Artikel dru gekoppelt. Awer ganz speziell Merch Artikelen, net sou sou Standard Hoodie oder Kap oder oder T-Shirt mee voilà. Ech wees net wat ech soll maachen. Benoit, nëmme kee Stress, ech hunn eng Léisung fir dech, an zwar d'Läbstrem! D'Läbstrem? Ziel mer méi! D'Labstrëmp sinn entwéckelt vun deene gréisste Wëssenschaftler an der Aerodynamik. Aus honnertprozentegem bio-vegane Kotteng aus dem héijen Éislek, direkt importéiert an den déiwe Minetten. Nee! Dach! Nee! Dach! Nee! Dach!
Si ginn exklusiv um Concert dann och verkaf an et ass och alles limitéiert Editiounen. Dat heescht, et sinn ganz kleng Unzuele wou mer hu vun deene Merch-Artikelen. Mol grad gesot EP, net Album. Ass dat eppes wat einfach ëmmer méi gängeg gëtt? Ech mengen et gesäit een ëmmer méi, datt Kënschtler am Fong ëmmer eng EP no der aner erausbréngen an net méi esou, voilà, wéi fréier méi klassesch een Album. Oder war hat dann net genuch Zäit fir e ganzen Album? Éischtens dat, voilà, mir hunn alleguerten eis Familljen a manner Zäit. Fréier hu mer Albume gemaach, 18, 20 Lidder, an dann ass den Album erauskomm an dann war d'Polver scho verschoss. An elo hu mer geduet an der Zäit vun haut éischter esou op Singelen ze goen.
Jo ech mengen och voilà, fréier hate mir och, hounge mir och all Dag zesummen a mir konnten all Dag am Studio trëllen an Blödsinn man a Musek och nach niewebäi an esou. An dowéinst, jo, elo ass dat einfach eng nei Zäit an och allgemeng, voilà, ech mengen, du hues méi Kontinuitéit déi ganz Zäit, wann s de ëmmer erëm Singles drops, wéi de Corbi grad seet. Wann s de elo däin Album drops an dono kënnt näischt méi, jo, dann, da bass de hei séier vum Dësch esou, well och, ech mengen, en Hype oder eppes, wat iwwerhaapt allgemeng, wéi d'Musek konsuméiert gëtt haut, ass einfach vill méi schnell, vill méi kuerz An esou Hypes liewe jo och dann heiansdo just nëmmen a zwou Wochen oder esou an da schwätze ech scho net méi dovunner. Dofir passe mer eis e bëssen un zu der neier Zäit e bësselchen. Mee dir bleift nëmme exklusiv op Lëtzebuerg. Et steet och eng Kéier gesot, mir bleiwen op Lëtzebuerg. Dat ass eist Markenzeechen, eis vun do wou mer kommen. Elo wou d'Zäite weider ginn, ass dat dann nach ëmmer eng Meenung, déi Der hutt? Ech weess elo net, ob iergendeen eis wëll op Englesch oder Franséisch lauschteren.
Also ech wëll mech mol selwer net esou héieren. Nee, ech mengen, dat bleift op Lëtzebuergesch awer, jo. An och wann een da beschränkt bleift op engem Marché, well et bleift halt e Lëtzebuerger Marché, mee. Oder vläicht hei am Groussregioun, soe mer mol esou. Jo, ech mengen Groussregioun ass schonn grouss geschwat. Nee, mir hunn schonn zu Thionville gespillt an do hunn d'Leit eis scho komesch gekuckt. Ech mengen, wann, dann hu mer nach éischter Succès, wa mer an Asien spille ginn. Dat ass ganz anescht, jo. Jo, voilà, genau. Ok, dat heescht, Är Sprooch bleift Iech am Lëtzebuergeschen trei. Kënnt Der nach e bëssen eppes soen iwwer den Inhalt dann hei vun deenen neien Tracks? Hutt Der dann do och d'Gefill, dat ee sech do ännert Vun deem Lab, dee mer kennen vu virun, voilà, Joren, wat ännert sech do? Dir hutt gesot, Hues, déi gitt méi grouss, déi gitt erwuessen, déi kritt Famill, déi kritt Kanner. Et huet een awer dann aner Uleies vläicht, wéi wann ee jonk ass? Jo, de Stëmmbrooch ass elo mol eriwwer. Nee, also mir hunn eng Hommage un eis Mir sinn all italieenesch Originnen an hunn eng Hommage un eis Nona gemaach, déi.
Mir gi bësse sou an de Future, esou an d'Zukunft gi mer bëssen, kucken, wéi et dann esou 2050 ausgesäit oder esou. Jo, dat maache mer an dann, jo, da war et dat schonn. Stolze Bauer Remake an wat war nach, et war nach ee Song, ah jo, den Titelsong. Jo.
Däerf ech der deen net soen?

24 Mäerz nächst 24 Mäerz ech kucken eng Dir wësst et Kéier ech kucken eng Kéier 24 Mäerz an der Kuff ass dann den EP Release si mer scho mol ganz gespaant an jo sinn eis wierklech Loscht gemaach war mol all déi kleng Saachen ze entdecken an elo schwätze mer dann nach e bëssen iwwert Är eenzel Projeten a wat Der soss nach maacht well do hutt Der definitiv och evoluéiert. Fir d'éischt gi mer eriwwer bei d'Patty. D'Patty war fir eis an de Mudam an do ass eng ganz interessant Kënschtlerin den Ament déi do ausstellt. Ech hoffen, ech soen den Numm richteg, Turmalin. Turmalin, Turmalin, genau. Dat ass eng amerikanesch Kënschtlerin an si wunnt, also si ass u sech a ville Beräicher täteg, also ass Filmemaacherin, Fotografin, Schrëftstellerin an Aktivistin och. An si wunnt säit 20 Joer an der Christopher Street zu New York. wat u sech eng ganz wichteg Strooss ass, well an de sechzeger Joren, also 69 war jo do d'Streetwall-Rebellioune wéinst dem Café Streetwall Inn, deen an där Strooss war, an do waren oft Razziae gemaach gi géigeniwwer den transgender, homosexuelle Leit, déi do waren, an dat war awer och oft den afroamerikanesche Leit oder de südamerikanesche Leit géigeniwwer, wou se gewalttäteg gi sinn. An dowéinst ass. Sinn déi Revolten u sech entstanen deemools? An haut kenne mer jo och nach de Christopher Street Day, deen ass am Fong doduerch entstanen a gëtt och als Liberation Day am Fong gesinn. An dat ass sech e wichtegen Deel och an hirer Aarbecht. Also si setzt sech ganz vill fir d'Transgender-Themen an, LGBTIQI Plus Community, also wierklech Saachen, déi haut am Fong nach ëmmer vill Opklärungsaarbecht eigentlech brauchen an nach net esou an der Gesellschaft verankert sinn, wéi et eigentlech sollt. Wat gesäit elo do? Et gesäit ee Fotoen, et gesäit een och Videoen, mat deene se. Jo, also et gesäit een u sech
uewen, an dat ass an deem klenge Pavillon am Mudam, do gesäit een e puer ganz grouss autobiographesch Fotoe vun hir, wou se sech och wierklech an Zeen gesat huet mat engem Kostüm a mat Blummen ronderëm, schwaarz-wäiss Fotoen. An ënnen am Keller gesäit een dann e Film, deen heescht Pollinator. An do sinn dann och, gesäit een si eben och, wéi se duerch de botanesche Gaart zu Brooklyn geet an deem Kostüm mat ganz ville Blummen, also ganz ästhetesch. Mouvementer dran, jo. Mee Pollinator, net fir näischt, et geet nämlech ëm Pollen. Genau, also an deem, jo, an deem Video gesäit een ëmmer erëm Archivbiller vum Marsha P. Johnson, wou deemools eng ganz wichteg Fra war an där ganzer Beweegung. A si ass u sech als Ikon ginn, also si war wierklech stellvertriedend fir déi ganz LGBT Communitéit déi Zäit. Dat heescht, da kommen ëmmer erëm esou Archivbiller mat dran. An si éiert u sech déi Personnagen, déi sech fir déi Zeenen an déi Communitéiten an déi Leit agesat hunn. Dat heescht, voilà, et gesäit een dann eben och ëmmer erëm Blummen. Dat ass eppes, wat ëmmer erëm am Video erëmkënnt, den Dag, wou d'Marsha P. Johnson gestuerwen ass, um Pier, well si war am Waasser fonnt ginn. An dat ass eben eppes, wat dann E bëss méi poetesch. Si verstreet hir Pollen. Si verstreet a sech hir Pollen. Dat ass u sech esou e bëssen Metapher, méi symbolesch gesinn, eppes, well si d'Leit e bëssen, jo, ernäert huet, hinnen eppes mat op de Wee ginn huet, fir kënnen weiderzemaachen. Si war och selwer zu Lëtzebuerg a. Jo, si war selwer hei. Et ass och hir alleréischte Solo-Ausstellung an Europa iwwerhaapt, wat am Fong och ganz spannend ass. An jo, ech denken, dass et wierklech en Thema ass, wat, also ech hu eleng gemierkt bei de Recherchen, wat et och an der Sprooch net ëmmer einfach mécht, et ze vermëttelen. Well also si kënnt aus enger Famill, wou voilà den Aktivismus ëmmer héich geschwat ginn ass, also grouss geschwat ginn ass. An Hiren, an elo wollt ech iwwer, iwwer hire Brudder schwätzen, an u sech kann ech net iwwer hire Brudder schwätzen, well hire Brudder ass net binär, dat heescht huet kee Geschlecht. Op Englesch seet een dann they, oder op Lëtzebuergesch géing een dann Geschwëster, si soen, mä si ass awer och gläichzäiteg eng Fra. Well ech sinn e bëssen u meng Limitte komm, muss ech soen. Mee verdeeg du näischt, an der Lëtzebuerger Sprooch, wéi een deene géing nënnen? Ech hun héiern et giff ee lo d'Sa soen. D'Sa hun ech héieren. D'Sa.
Ech wees net genau, sin wéi och wéi gesoot och do keen Expert. Jo, jo, also ech mengen do mierkt een awer dat et do iergendwéi nach Limiten oder Grenze gin, ne, sou am Alldeglechen. Schon eleng nëmme wat dat ubelangt mierkt een. Genau, well falsch wier vun engem Brudder, dee biologesch Mann ass, awer et wär falsch vun engem Brudder ze schwätzen an deem Sënn, dat heescht, voilà. Et ass nach vill Aarbecht, déi muss gemaach ginn. An voilà, den Tourmaline setzt sech u sech e bëssen dofir an, mee awer och op eng Aart a Weis, eng positiv Aart a Weis. Et geet net drëms, esou de Misär och vun deemools nëmmen ze weisen oder Moralapostel ze sinn, mee einfach méi eng fréilech Zukunft am Fong ze weisen. Sou gesinn, jo. Dir hutt d'Expo gefall, also mir dir vläicht nach besser den Inhalt, d'Thematik gefall wéi elo dat, wat visuell ausgestallt ass? Jo, ech fannen et thematesch immens interessant an ech fannen et och wichteg, datt déi Ausstellung do ass. Mee effektiv Inhalt, also elo vum reng visuellen, d'Fotoe fannen ech ganz flott, déi sinn och am Schwaarz-Wäisse fannen ech gutt wéi se sinn. Beim Video hunn ech e bësse Schwieregkeete gehat, et geet immens séier awer an et huet een dat Gefill, et hätt een net genuch Zäit fir et sacken ze loossen. Also sou meng perséinlech Empfindung gewiescht, jo. Villmools Merci Patty.
D'Tourmaline ass en Ament am Mudam. Ass dat eppes fir Dir? Ech ging esou ukucken, Geet der eppes an de Musée? Jo, vun Zäit zu Zäit schonn. Gären, jo. Oft zwar och am Ausland éischter esou. Jo, wann een dann Sightseeing mécht, jo. Jo, hei ass et ëmmer esou, wéi soll ech soen, du hues et vun der Dier an da bass du ëmmer, ah, ech ginn dann d'nächst Woch oder esou, weess de. Ass genau dat, jo.
An dann ass se eriwwer.
An dann ass et awer eriwwer, dann muss et alles verpasst ginn.
Soulaang dat kee vun Ärer Musek seet, ass alles gutt. De Lab soll ee kucke goen dëse Mount nach. Mir gesi ons erëm no enger klenger Paus an da schwätze mer iwwert Är aner Projeten an dann ass d'Valerija Vivinius nach mat dobäi. Dofir villmools Merci Patty. Gären.

Hei si mer erëm am No Aach, nach ëmmer mat de Läb, dat heescht dem Corbie an dem David. An d'Valerija ass och elo mat dobäi. Gudden Owend, Valerija. Gudden Owend.
Ech hat virdru scho e bëssen ugekënnegt, mir schwätzen dann och iwwert Är Solo-Projeten, well Dir maacht jo dann net alles gemeinsam, well jiddwereen huet och nach e bësse säi Liewen. Corbie, du bass jo och solo ënnerwee mat denge Projeten. Wou stees de am Moment do? Also du hues gesot, du hues en Album hues scho rausbruecht gehat, virun engem Joer, ne? Jo, am Mee hunn ech en d'lescht Joer erausbruet, op Plack an op CD. An jo ech spillen nach puer Concerten sou solo mam DJ PC an jo sou toure mer queesch monter duerch d'Land an niewebäi maachen ech och nach Beats, dat heescht sou en instrumentale Projet ënner Corbeats, ganz kreativ Corbeats ja. Dat heescht do denks de och weider drun no nach u solo Aarbechten ze schaffen oder sees lo mol dat do Loosse mer elo e bësse sacken an schaffe mol domadder, oder? Also am Fong hunn ech e Projet fäerdeg, elo en instrumentalen, well een och mat der Zäit huet een, voilà, ech kann elo net andauernd iwwer Kanner wappen an iwwer, wat weess ech, ech komm ze spéit op d'Aarbecht, voilà. Dat heescht, ech sinn elo méi fokusséiert op instrumental Musek. Ech mengen, de musikalesche Volet. Jo, genau, genau.
Wou s du dech da e bësse weiderentwéckelt. An jo, ech denken, am Mee misst do eppes Neies och erauskommen. Elo am Mee schonn?
Ah jo, dat geet ewell op eemol séier, ok. Zacki zacki hei.
Sinn mer gespaant op jiddwer Fall, wat dobäi erauskënnt. Mee dat kéint jo da rëm aner Leit benotzen, fir erëm drop ze rappen, oder net? Kéinte se, jo, wann ech hinnen dat erlaben.
Do kann den David da vläicht e bësse weiderhëllefen. Ech mengen, wat am Moment aktuell esou leeft an der Musekszeen, misst du wierklech allzegutt wëssen. Well am Moment bass de op ganz ville verschidde Projeten. Do huet een zum Beispill Beast Records, mee dat ass jo och net nëmme Records, déi ass jo och ëmmer an dräi gedeelt. Jo, genau.
Dann, jo, vläch fir d'éischt mol Beast Records. Komm mir huelen een nom aneren, een nom aneren, well et ass esou vill. Een nom aneren. Nee, ass richteg.
Beast ass an dräi Departementer agedeelt. Dat heescht Beast Records, wat dann éischter e klassesche Label ass mat Publishing a Licensing, Sync. An dann hu mer Productions, dat geet méi an d'Performing Arts. Do mer dann, schaffe mer vill mat Choreographen a Leit, déi eben an där, an där Richtung schaffen, Dänzer an esou weider. An dann hu mer Beast Pictures, dat ass esou e ganz bësse méi neie Volet esou, dee mer grad probéieren ze developpéieren. An do gi mer méi an d'Filmindustrie eran. Ok. Jo. Awer alles, wat mer bei Beast maachen, probéiere mer ëmmer iergendwéi eis Kënschtler mat an dat Ganzt ze integréieren. Dat heescht, wann en Job erakënnt, probéiere mer ëmmer eis Artiste mat op deen Job ze kréien oder esou, well eis ëmmer, ech mä komme vun do an et ass eis ëmmer enorm wichteg gewiescht, dat eis Artisten och kënne mat dovunner e bësse liewen an voilà. An voilà, ech meng, de Struggle ass ëmmer e bëssen haart an. D'Loyere sinn net méi bëlleg ginn. Nee, do hu mer op jiddwer Fall Laipesch. Zu wéi vill Museker hutt der elo do a bei Beast eng? Ah, dat ass elo schwiereg ze soen, well mir hunn déi eng, déi sinn da méi am Publishing, déi aner si wierklech Label, Label. Elo Label, Label hu mer am Moment, jo, also véier Artisten esou richteg ënnerschriwwen, déi elo, also. Zu eis mol emol. Child.
Child, Maas, Edson an Nosy. An Nosy, jo. An dann hu mer elo nach eng Rei Producer ënnerschriwwen, wéi Ton Up Tun, Sergio Manique. den Denis Schumacher an esou weider esou virun. Mir hunn och nach e Producer, deen aus Île Maurice kënnt, dat ass den Ivan. En huet grad a Frankräich huet en e Goldplack gemaach mat engem franséische Rapper, wou en de Beat gemaach huet. Mee mär hunn hien awer net um Label, well do ass hie bei Sony um Label. Mee mär hunn hien awer am Publishing bei eis.

Ech mengen, dat grousst Zil ass dat, iergendwann, ech weess net, ob mär dat packen, mee dat iergendwann, wéi soll ech soen, e grousse Kënschtler Lëtzebuerg mol richteg op d'Koart bréngt, dat e groussen Duerchbroch kënnt an dat Leit mol Lëtzebuerg e bëssen anescht gesi wéi se dat virdrunner gesinn hu mat Banken an all déi Stereotypen an esou. Jo, do sinn der jo e puer gutt ënnerwee, also wou een wierklech kann grouss Hoffnung drop leeën, datt dat op jiddwer Fall an eng gutt Richtung weidergeet. Also absolut, ech mengen d'Talent war schonn ëmmer do. Wat vläicht fréier vill gefeelt huet, war alles ronderëm d'Talent. De Professionalismus einfach. Genau, all déi Jobs wéi e Booker, Manager oder wat och ëmmer, gell. Also do sinn einfach esou vill Jobs, déi ni do waren an dat heescht eng Band huet sech dann ëmmer erëmfonnt all déi Jobs och selwer ze maachen, A sou sinn ech och un déi Jobs komm, well ech war beim Lab sou e bëssen den Organiséiertsten. An dat heescht, ech war dann iergendwann de Manager, de Booker, den hei, den do. An jo, voilà, an d'Corbie huet dann ëmmer dat Kreatiivt weidergemaach an ech hunn dann och kreativ och mech ugepasst, wéi ech ëmmer konnt esou. Mee deen ee Volet hunn ech dann och ëmmer missen. Gréisstendeels schmäissen an jo voilà, dat huet mech awer an déi dote Richtung bruet sou. Also ech muss soen, beim Läb, dat Professionellt, dat passt net esou richteg ran do. Dat muss e bësse geschmuggelt bleiwen. Scho jorelaang probéiert, mee. Nee, dat geet net.
Dat hëlt de Charme ewech iergendwéi an voilà. Dofir, ech halen och Abstand vun deene Saachen.
Dofir ass dann och éischter den David, deen dann an déi Richtung geet vun, pardon, dem Méi Professionaliséierung vun der Musekswelt, de Label hat mer elo mol iwwerhaapt net ernimmt, ass natierlech och nach ëmmer do, gëtt et elo mengen ech och iwwer 10 Joer. Jo, genau, also elo, also offiziell, also ech mengen et war 2013, genau. Jo, 10 Joer dann, jo genau 10. Jo, an et ass och schonn eng Zäitchen. Do hu mer och schéin evoluéiert, gell, ech menge mir hunn och vill Artiste mëttlerweil um Label. Nicool, Vic, Dany Le Lou, Mack MC, Jo, mee dat ass jo dann nëmmen Hip Hop, ne? Just fir dat een elo biisst, ass jo wierklech oppe vun Elektromusek bis zu Pop. Also et kënn ee sou ënnerscheeden, dat de Label vläicht méi lokal schafft an och hei d'Zeen einfach fuerdert an ënnerstëtzt an dat d'Biisst halt méi an den, voilà, e bësse méi an den Export och geet. An dann een aner groussen Numm nach, Connectis, Bass de elo do rëm den Ënnerscheed? Dat ass da wierklech e. Dat ass eng Booking Agence. Dat ass eng Booking Agence, voilà. Dat ass eng Event Agence mat Bookings an esou weider zu Virun, wou mer halt en ganze Roster vun lauter, also ganz ville lokalen Artisten hunn, e puer internationalen. An mer bidden eben och Event Servicer un, wou mer, wat weess ech, Curatioune maache vu Festivals, vu Bünen, wou mer och Event Servicer ubidden oder einfach wann iergend en Client wëll dat en Event mécht, also En huet Loscht op en Event an mär hëllefen him dann deen ze realiséieren esou. An do gesäis dat wierklech e Besoin do war? Also ass dat eppes wou der elo opgemaach hutt a gesäis okay, well et ass och wierklech flott gemaach de Site wann een drop geet, ass ganz einfach ze benotzen, et huet een all déi Bands wou der richteg vill sinn, wou och Lëtzebuerger dobäi sinn, wou ech mol guer net wousst dat se wierklech géing ginn. Dat heescht et war iwwerraschend, ech hunn einfach Leit entdeckt och an et ass ganz einfach och ze manipuléieren. Ass dat eppes wou Dir seet okay dat huet wierklech gefeelt an et funktionéiert? Bah, soe mer esou, an där Form oder an deem Ausmooss gouf et et einfach nach ni. An mä, wéi soll ech soen, virdrunner hunn ech dat alles méi iwwer de Label gemaach, mat och gréisstendeels och just mat Labelartisten. An iergendwann koum einfach de Punkt, ok, do ass einfach Nofro oder komm mir probéieren dat elo emol. An dat hu mer gemaach a mir sinn nach ëmmer do. Jo, an da musst de awer och nach am edukative Volet vläicht eng Kéier ganz kuerz Jo. Ech hu gesot, e mécht vill. Jo, jo, also am edukative Volet, dat ass am Fong, bah, dat hunn ech mam Corbi am Fong zesummen ugefaangen. Mir hunn déi éischt Workshops zesumme gemaach. Dat war deemools fir d'Rotonde, mengen ech, wa mam LTC hu mer eis all, eisen alleréischte Workshop gemaach. An jo, dat huet sech iwwer d'Jore weider opgebaut. Elo maan ech dat scho säit 14 Joer. An jo, do well ech elo e bësse manner Zäit hunn, hunn ech elo eng Struktur dofir gegrënnt, déi heescht Hip Hop Based Education Luxembourg. An do bidde mer am Fong Workshops un an all den Aart vum vum Hip Hop, dat heescht Graffiti, Breakdance, Rap, DJ, Beatmaking. An do hu mer e ganze Kollektiv vun Artisten. An voilà, do treffe mer eis all eemol de Mount, d'Corbi ass och do dobäi. An da gi mer einfach Voilà, dann hu mer do déi Jobs, déi Offeren, déi erakommen a mer distribuéieren déi dann ënnert de Leit, déi dann. Wéi ass d'Ofkierzung? Hashashbel.
Lu. Hashashbel.
Lu, voilà. Hat der net méi laang fonnt, nee.
Jo,
ass gutt elo. Et sinn nach e puer Projeten. Ech mengen, du häls net op an dat ass wierklech flott bei dir. Also du entwéckels dech och weider. Absolut. An dat mécht jo och dann wierklech Freed ze gesinn, well wa kee Besoin do wär, bräicht ech och net weiderzeentwéckelen. Wat ass sou Är Hoffnung sou fir a puer Joer, wa mer eis jo net an 10 Joer hei géinge gesinn? Wat géingt Iech erhoffen, wou een dann op wéi engem Stand ee wär? Datt Hip-Hop nach aneschters esou unerkannt gëtt? Mir haten op den Assisen d'lescht Joer ass Hip-Hop mol net ernimmt ginn, dee Moment, ne? Do war et Elektro-Pop.
Jo.
Ass dat eppes wou Dir seet, hei komm, lo si mer scho esou laang am gaangen drun ze kämpfen an. Also ech mengen Hip Hop, Hip Hop ass scho laang méi wäit wéi mer denken, well Hip Hop huet an sech an all Museksrichtungen säi Wee erafonnt. Haut ass jo Musek och nemmi sou en Tiroirs oder Këschtendenken. Du hues, du fënns an all Stil, an all Musekstil fënns de verschidde Stiler. Dat ass alles mega eklektesch an esou. Dat heescht, fir mech huet Hip-Hop schonn iergwéi säi Wee fonnt. Natierlech gëtt en ëmmer dee béise Stereotyp vum Hip-Hop, dat dat nëmme Béiser sinn an Gangsteren an hei an do. Déi ginn et och, mee ech mengen et ginn och déi aner. An ech mengen, du brauchs vun allem fir eng Zeen ze sinn an dat gehéiert alles dozou. An ech fannen, ech hoffen einfach, dat déi Saach weider esou evoluéiert an eng gutt Richtung an dat mer an 10 Joer kënne soen, mär sinn do, ganz do, komplett integréiert an akzeptéiert vun der Societéit. Dat wär.
Mega, dat hoffe mer och an dat wäert och hoffentlech geschéien. En anere Projet, wou nach den David Donner ze dinn huet, dat erkläert eis jo direkt d'Valerija, Eis Stëmmen, do hänkt awer rtl och mat dran. Ëm wat geet et do, Eis Stëmmen? Maja, virun zwee Joer ass de Projet am Fong lassgaangen, wou d'Kannernews-Redaktioun sech iwwerluecht huet, wat se da solle maachen, fir de Kanner déi politesch Themen fir zu Babeljoer bäizebréngen, awer ouni datt et wierklech ze dréche gëtt. An du hu se geduecht, si kéinte jo vläit mat Lëtzebuerger Museker kollaboréieren an hunn dunn eng Lëscht gemaach vun 12 Themen. An du si se dann iwwer den David gefuer, deen hinnen dunn Lëtzebuerger Kënschtler recommandéiert huet, Lëtzebuerger Museker. An du hu se sech der dann do 8 erausgesicht, déi dann jeeweils een Thema kruten, bezéiungsweis vun der Lëscht geholl hunn. Lidd dozou geschriwwen hunn an da gëtt en Museksvideo gemaach an dat gëtt dann op ville Plattformen. Awer och mat Interviewen nach dozou? Jo, genau. Also et ass op ville Plattformen och beim rtl dann ze gesinn dee Moment. Dat heescht dann ass engersäits dann de Museksvideo an si thema, also si schwätzen iwwert déi verschidden Themen nach eng Kéier. Dat ass dann an de Kannernews. Da ginn nach eng Kéier Interviewe mat de Museker, bësse méi musikalesch ugehaucht, halt eben am Takt um Radio gemaach.

Jo, et sinn dräi Lidder, wou e bëssen Englesch dran ass, mee dat war ee vun de Krittären, d'Lidder solle, also d'Majoritéit vum Lidd soll op Lëtzebuergesch sinn. An d'lescht Woch koum schonn dat éischt Lidd vum Ten Op Twin an Child eraus an elo e Sonnde kënnt dann nach eng Kéier All For Alpha an da geet et esou weider. Ok, an dann, jo, kommen der nach eng ganz Rëtsch. Soe eis nach zwee, dräi Nimm, déi dobäi sinn. Iram, Dëppe Géisser, jo, voilà, merci. Liewen all Dag an den Dag eran, d'Auer dréint wéi eis Beyblades, wat soll ech haut nëmme maache man, egal wat war do not face hey, grad ass d'Zukunft nach sou ongewëss, maach deng Schoul wéi se es soten, déi eng ginn am Liewe voll op Schnëss, déi aner ginn Affekoten. You dream too much, you dream too much, I know, oh oh.
Dat ass flott, dat ass awer wichteg esou, dat esou Saache passéieren, och fir Jugendlech, fir Jonker, dat muss ee soen, dat adresséiert sech elo vun. Kanner bis hin zu Erwuessenen. Also ech hunn dat gekuckt, fannen immens flott. Nee ech fand dass och e ganz spannende Projet an ech an d'ënnerstëtz och erëm d'lokal Musiker an esou an dowéinst fand ech dat och mega cool. Definitiv, d'Lidder solle jo och net sou zäitgebonne sinn, also et soll net nëmmen am Waljoer relevant sinn, et soll och herno dann an de Schoule kënne benotzt gi fir mat de Kanner iwwer Politik ze schwätzen an och mat Jugendlechen, wat ech perséinlech och immens flott fannen. Villmools Merci Valerija. Iech gesi mer dann ganz geschwënn. 24 März kann ee laanscht kucke goen an d'Kulturfabrik. Tickete kritt dir hoffentlech nach, net dat mer elo hei all de Leit der et sinn der nach puer do. Ok, sinn der nach puer do. Maacht iech séier bäi fir dat een dann de Läb ka kucke goen, hiren EP Release ganz geschwënn an dann mir freeën eis op alles wat nach kënnt. Villmools Merci iech zwee. Merci och. Merci Valerija. Merci och. Mir gesinn ons nächste Samschde erëm. Bis deen eng ganz schéi Woch.

TotalEnergies presentéiert Rebound. De Basketmagazin op der Tëlee. Matcher, Resultater an d'Highlights vum Basketweekend zu Lëtzebuerg. Basket Total mat der Luxembourg Basketball League am Rebound. E Sonndeg den Owend nom Journal hei op rtl.
Am nationalen Härebasket ass den Owend den éischte groussen Héichpunkt vun der Saison. An der Arena vun der Coque spillen an der Coupefinall den Titelverdeedeger Basket Esch an d'Etzella Ettelbréck géinteneen. Béid Ekippe versichen den éischten Titel 2023 perfekt ze maachen. Coupefinall am Härebasket den Owend vun 8 Auer un live op rtl.